Таатта улуугун Алампа атынан орто оскуолаҕа тыыннаах дорҕоон дьэрэбитэ сүүрбэччэ сыл буолла. Ону тэҥэ оҕолор гитара тутан, барабан охсон, вокальнай ансаамбылга үөрэ-көтө дьарыктаналлар эбит. Ол туһунан салгыы көрөбүт.
Саала иһэ тыыннаах музыканан ньиргийэн олорор. Кыргыттар бэрт үөрүйэхтик туттан хаптан инструментарын тыаһын тупсараллар, үрдүк намыһах бүтэй чаҥкынас диэн көннөрөн биэрэллэр. Үһүс кылаастан музыка диэн баран виаҕа сылдьар Селена Большакова дорохоон тэтим киһи ис туругун тиэрдэр, саҥата суох кэпсиир ээ диэн санаатын үллэстэр. Холобур, киһи хатаан бэйэтин санаатын тылынан иһин тиэрдибэт буоллаҕына

Чугас доҕорун курдук көрүөхтээххин. Вия билиҥҥи састаабыгар уонча оҕо сылдьар. Бары бэйэ-бэйэлэрин талбыт, солбуйсаллар. Солистартан биирдэстэрэ Снежана Петрова манна икки сыллааҕыта кэлбит, билигин ыллыыр, гитараҕа оонньуур биир тутаах киһилэрэ.

Бары ыгым графиктаахтар. Онон көрсөр түгэннэрэ төһө да баҕарбыттарын курдук элбэх буолбатар, хайаан даҕаны быыс булан сатабылларын чочуйаллар, репертуардарын хаҥаталлар. Салайааччы Станислав Семенович бэйэтэ айар төһө ырыалардаах киһи айымньыларын хам-түм оҕолоругар билиннэрэр эбит. Маннык онньоох өтөрбүтүм оттон балаһыанньатын барытын онно хадьара өһөбүлүөх курдуктар. А так, ону соло гитара тегин арый Туоҕос буолла. Кырыһыбай оҕус киһи угаар хатанар. Но киндер оннугу хөвлүүллэр холур. Аны оҕо. Арый туоҕу. Кырыһыбай зубуктар. Интересне куоттар. Инниктери.
Барыта дирбиэлер баан күүстээх. Оҕустар. Оттон бастан гитараҕа ньаутум, дуом гитара. Онтон ол күниттэн барабаҥҥа үөрэммитим. бэйэм баҕабынан куоракка дом музыкантов диэн лааҕырга сылдьыбытым үөрэммитим уже профессионально үөрэммит оҕолору кытары онно ол кэнниттэн бас гитараҕа оонньуур буолбутум сөбүлээбитим тын ылдыахпын баҕарабын эмиэ анаабар тугум бар куолаһым бар эрээри ууннук күүскэ дьирк нахы биддера санаатаххабын диханыыбын ол иһин пока

Атын түһүлгэлэргэ кыттан, көрөн үөрэнэллэр, сыана ураты салгынын, долгуйуутун билэллэр. Икки сыл Чурапчыга добун дорҕоонньон онно баран кытта дьыыппыт Павла Диана былырын лучший бас-гитарист буолбута. Онтон быйыл буллана дипломан перевес степени боллубут. Онон иһин улахан ситиһиилээх. Оттон хаҥа гитаралар кэлэллэр эбитэ боллар наһыщы булугата. Тоҕо диэтэр акустическая гитара уонна электрогитара балайда уһуннук ырыттылар ол иһин саҥа аппаратура наһаа туһалаах болута атак ол соторутааҕыта барабан кэлбитэ закастаабыппыт наһаа үчүгэй этэ ол иннинэ биһиги электро барабан өнньүрэтибит Манна үскүр айар кут тэтиминен туолар турук саңаға жулуху ырғынан бэйни толору оғолор олохторугар кереға сирдир кынат буоллун. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, саҥа күн Таатта.